Хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Әссәламу алейкум.
Дөнья күләмендә билгеле бик күңелсез коточкыч вакыйгалар бара. Һәм әлеге вакыйгаларның шаукымы безнең гадәти тормышка да йогынты ясалмый ясамый калмады. Иә. Шуларның беренчесеннән башлыйк тор инде. Кайберәүләрен без искә төшереп китәбез инде. Бәлкем сез укыгансыздыр да, белгәнсездер инде, ләкин Әлбәттә, хәзерге шушы вәзгыятьтә һәрбер кеше дә көне буе социаль челтәрләрдән чыкмый торгандыр, әйме, гел яңалыклар укып бара торгандыр. Ләкин шулай да әгәр дә искә төшерсәк, безнең Үзәк банк төп ставканы 20%-ка кадәр күтәрде. Һәм инде ВТБ банкына чит илләр тарафыннан кертелгән санкцияләр сәбәпле, ВТБ да ипотека буенча бирелә торган кредитлар ставкасын берьюлы 4 процентка артырып, 15,1 процентка кадәр җиткерде бугай. Менә шундыйрак хәлләр. Бу Бу әлбәттә инде э, яңа торак алучыларга да, инде төзелеп беткән, әле төзелүче генә торак алучыларга да Шактый гына йогынты ясаячак.
Уникс баскетбол командасыннан Жарел Брендли китә. Россиядән китә инде. Әлбәттә, инде сәбәпләрен үзегез беләсез. Әгәр дә инде исегезгә төшереп китсәм, безнең Уникста Ничә легионер уйный? АКШтан 6, Нигериядән 1, Италиядән 1, Хорватиядән 1. Ә инде э, тренерлар штабына күз салсак, анда инде Хорватиядән 2 кеше, Грециядән 2 кеше, Сербиядән 1, Словениядән һәм Италиядән бершәр кеше. Менә шундый йогынтысы бар. Ә бит безнең шулай ук Рубин футбол командасы бар, анда легионерлар уйный. Шулай ук Акбарста бик күбәвалар. Э, нишләтәсең, китәләр инде. Китә баралар, э, аңлыйлар алар инде. Бу инде үзләренең куркынычсызлык аркасында инде. Ә, гомумән, чит ил э, спорт төркемнәре, спорт командалары россиялеләр белән уйнаудан гомумән баш тарта. Әйе. Һәм Казанда булырга тиешле күп кенә дөнья кубогы этаплары да хәзер гомумән кич, Әйе. күчерелде, кичектерелде, бездә үткәрелмәячәк. Әйе, әгәр дә инде стык матчларына килгән дөнья чемпионаты, футбол буенча дөнья чемпионатына стык матчларда безнекеләр Польша белән һәм Швеция белән, шведлар белән уйнарга тиеш, ләкин алар каршылыкларын белдерделәр. Имеш, без Россия футбол җыелма командасына каршы уйнарга теләмибез. Беренчеләрдән булып Польша белдерде һәм икенчеләрдән шведлар инде. Һәм бу шулай Бу яңалык тарала бара инде хәзер. Бөтен командаларга кагылышлы анда инде барысы да безнекеләргә каршы. Шулай дип әйтим инде. Башка вакытта хәзер мин әйтәсе яңалык өчен без синең белән бик тә сөенер идек. Хәзер дә сөендерә, әлбәттә, үзебезнең спортчыбызның андый уңышы. Әмма дә ләкин менә мондый күңелсез яңалыклар арасында ул ничектер бераз гына Үзенең бөтен теге ялтыравыгын югалта дип әйтикме соң инде. Ул да булса безнең теннисчы егетебез Медведевның дөньяның беренче ракеткасы булды ул. Хәтерләсәгез, моңа кадәр россиялеләр арасында дөнья күләмендә беренче ракетка булып Сафин белән кем саналган иде әле? Кафельников. Кафельников белән Сафин саналган иде. Новак Джоковичны безнең Медведев әз генә генә күчереп, хәзер дөнья күләмендәге беренче ракетка булып Менә безне Медведев санала. Әйтми мөмкин түгел. Э, евро белән доллар курсы да бик нык артты. Доллар курсын менә хәзер генә карап әйтсәк тә, әйме? 83 сум торды. Хәзер курс доллары дип 108 э, сумда 60 тиен күрсәтә. 108 сум 60 тиен. Бу безнең доллар курсы. Бу бит мин бүген иртән генә караган идем 83 100. Юк инде 116 идем. 116. Долларга тәэсире, еврога тәэсире. Бөтен бөтен нәрсәгә тәэсире булды. Әйе. Җәмәгать алга таба дәвам итеп, әгәр дә инде хәтерләгән булсагыз, мин нәрсәгә дә хәтерлим моны. бер ике-өч ай элек без шундыйрак яңалык укыдык сезгә. Әгәр дә инде сез законсыз рәвештә балконыгызны тәрәзәләштергәнсез икән, законсыз рәвештә иртәгәдән үк, или бүгеннән үк бит инде, әйме, 5000 сум күләмендә сезгә штраф яный. Менә синең Тәрәзәләрең бармы балконда? Син Юк, тәрәзәләштерелгән. минем балконым законлы рәвештә куелган. Минеке дә шулай, Аллага шөкер, тәрәзәләштерелгән һәм м, миңа андый штраф янамый дип уйлыйм. Ләкин андыйлар күп бит инде әйе, теге законсыз рәвештә э, тәрәзә кую, пыяла урнаштыру. Бардыр инде бу бу фәкать безнең э, караучыларыбызны бер кисәтеп исләренә төшереп кую максатыннан әйтелгән Фикер булды инде. Юк, мин моны, мин бу штрафны аңламыйм. Бу мәгънәсез штрафларның берсе дип уйлыйм мин. Чөнки ничек инде син, әгәр дә инде синең теләгең бар икән, үзең уңайлаштырасың, әй, уңайлаштырасың. Әлбәттә. Димәк, тиздән э, безгә өйдә ремонт ясарга ярамый булачак бит инде. Һә? Әгәр бер обуйны куптарыр өчен Син шалтыратырга тиешсең. Икенче абыйны шалтыратыр, шулай ук бу... Юк, бу, минемчә, ниндидер тегә куркынычсызлык максатларыннан эшләнә торган әйбердер инде. Нәрсәгә моны... Ну, ничек инде, кайбер э, балконнарда, мәсәлән, бәлки аны куерга ярамый торган. Ә нәрсәгә куерга ярамый?
Мәсәлән, Рубин, анысын хәзер без нитеп үтә алмыйбыз инде. Э, фифирус тарта икән, әйме, җибәрде икән. Моның тәрәзә сәбәбе хоп балконга эләкми. Менә шундыйрак ниләр, очраклар була бит. Аллам сакласын инде, әлбәттә. Мин Менә шәхсән үзем бу законга каршы. Мон. Нәрсә дип әйтерләр микән тегеләр?
Менә. Бүген генә билгеле булган тагын бер яңалык бар инде, әйме, тагы бер хәбәр. Казанның зооботаник бакчасын төзекләндерәчәкләр. 2 миллион 900 мең сумга анда төзекләндерү эшләре үткәреләчәк. һәм шушы зооботаника бакчасын төзекләндерүгә проект эшләрне 25 әйе менә февраль ахырыннан мартка кадәр кабул итәчәкләр шуңа күрә әле безнең яңартылган алла бирса яңартылган зоопаркта да йөрисебез бар зообот бакчада шулай булсын инде яңа зообот бакча безнең өчен менә шундыйрак хәлләр безнең әлегә
Гүзәл, син аны күргәнсеңдер инде, безнең тамашачылар да сизгән аны күргән. Имеш, әлеге санкцияләр Instagram һәм Facebookка кагыла диделәр бит инде, әйме? Имеш, аларны тиздән ябачаклар, ябалар. Һәм инде безнең артистларыбыз үзләренең телеграм-каналларын булдырырга ашыктылар бит, ә? Һәммәсе дә. Һәммәсе дә диярлек. Үзенең сторисларында телеграм каналларын чыгара башладылар. Шунысы кызык, шунысы кызык, әйме? Бу артистлар телеграм каналының нәрсә икәнен белмиләр. Чөнки минем кайбер артистларның телефон номерлары бар. Мин аңлатып китәм. Телефон номерлары бар, мин махсус карап чыгам. Кайчан телеграмда утырдым икән? Һәм нәрсә дип языла? Этот был месяц назад. Этот был неделю назад, этот был три дня назад. Сез аңлагыз, Телеграмда, Телеграм каналын алып барыр өчен сен аны чыгарга тиеш түгелсең. Бу сезгә Инстаграм түгел, сез аны аңлап эшләргә тиешсез инде. Ә? Әбри, үз каналың бармы синең? әбри булдырды бит анда бөтенесе дә булдырды түгелме рифат зарипов э, каршы чыкты маңа юк мин булдырмыйм мин инстаграмда гына утырамын синең үзеңнең телеграм каналың бармы юк һәм син аны ничек атар идең әгәр дә менә менә әгәр дә булдырырга тырыссаң мин аны булдырырга уйлаганым да юк әле син уйлап чыктың кирәк кеше э, сине былай да табачак шулай бит инде беренчедән икенчедән аллам сакласын инстаграмын ябып куйсалар аның телеграмы да ябылырга мөмкин бит шулаймы минемчә юктыр Минемчә юктыр.
Менә бу яңалыктан, бу уңайдан тагы бер хәбәр. Чынлап та безнең Россия территориясендә Телеграмны япмаячаклар дигән хәбәр ирештерделәр. Әйе, мин дә аны ишеттем. Шуңа күрә менә мин сиңа шулай җавап бирдем. Ябылырга тиеш түгел. Юк, ул аның юк, ябылмый. Ябылмаячак.